Bon dia, bon tardi, bon nochi, depende ki ora bo ta wak e video aki. Glen cu Eva Silvani agregando balor na matrimonio y famia. Den e ciclo di e serienan di Con pa logra felicidad matrimonial awe nos ta bay papia riba un topico cu ta machi importante mes cual ta. E diferensia entre pleita i diskutí. Eso, e diferensia entre pleita i diskutí. Tin un diferensia hopi grandi entre nan dos, ok? Anto nos a skohe algun punto pa nos por distinguí nan fu e otro. Pasobra hopi bia nos no ta distinguí nan fu e otro. Por ehèmpel, si bo tene den nos eksperiensia ku nos ta kònstru ku parehanan, mayoria bia ora ku nan papinan ta bisa, ora ku nos ta diskutí, Nos ta casi mata otro. Ta verdad. No ta discuti shon ayo'e. Pasobra dos hende cu ta discuti no ta busca pa mata otro. Nan ta busca pa trece paz. Ora nos ta pleita nos ke mata otro. Anto esey ta e diferencia. E mas importante pa bo sa e diferencianan. Ya ora e momento presenta bo sa kiko bo ta base cune. Un cos nos ta sugeri ta. no ta wise pa sigui di di sigui pleita ora e cos ta un pleitamento separa stop un rato separa un rato for otro normalmente ora cu nos yega na e fase ey ami ta esun cu ta bisa no ey hold hold nos nos tin cu wanta e cos aki pero ora bo pone hold bisa ok nos ta trabaha mas laat. Nan ke pone hold di tur e ruta. Si, den momento i pasobra ta di sinti manera. Pero depende kon bo a siel e no. Bo tin ku laga bo partner sa tende, ey, mi ta interesa pa papia kos aki, pero den e setting aki awor aki ta pleita, nos ta pleita, nos ta bes diskuti. Pasobra bo no por haña un hende ku ta tin un vibe hostil Anto ku un hende trankil diskutí no ta bai tampoko. Maske kon trankil a bo ta, pero e otro hende ta den un un vibe hostil, defensif, e no ta bai pasobra su yuis su mindset ta buta pa provoká bo anto si bo no ta bil tambe e ta e ta basha pa bo anto e ta bira pleitamentu. Tur dos hende mester tin e mindset pa nos ban diskutí, pa nos ban solushoná e kos aki. Oke nos ta ban wak e. Diferenshanan nos tin ku anda pone un dos tres kuater sinku seis shete ocho punto ok ocho punto ku ta masha relevante nos ta bay ora anto kada uno nan ta e pro y e cons ok nos por kuminsha ku numero uno numero uno ta ora ku pleito pleito ta pone ku un hende ta egocentrico kiko ta mende egocentrico. Ora nos drenta den un pleitamentu mi ta focus riba wak con ami ta bay e rason of ami ta tin control dje cosas aki, ego, ke men ego ta nifica ami. Pero ora cu nos ta discuti, dos hende cu ta discuti e ta centralisa riba nos. Nos dos. Ora bo ta pleita no ta ami mi ke mustr'é mi ke mustr'é ken mi ta ta mi te humble ta mi te muhé ken e ta kere ta ok anto ora bo tin e aktitut ei ta un forma di inseguridat e ta inseguridat ok anto bo mester sa wei aigila bo mester sa ku ora bo ta bei papia ku bo partner ta un hende di konfiansa ta un hende grandi ta ta bo kasa ta bo friend. Ta bo chick, ta bo boyfriend. Of nan baby? Ta bo amigo. Sí tòg! Anto ora bo tin e mindset, si bo drenta den un diskutishon ku e mindset ei, e ta kambia henter e senario. Oke? Pues, e promé diferensha ta, pleitu ta pone ku e hende ta egocéntrico, su ego ta bin dilanti. Pero hende ku ta diskutí, nan ta sentralisá riba. Kon pa solushoná e kos akí pa nos dos? Ok, punto number dos, un hende ku ta bai pleita semper ta posishoná su mes pa ataká òf pa bringa. Awor, no bringa letterlijk ku man, moketa, kesei. Bringa, pleitamentu, pleitamentu nifiká letterlijk bringa. ok na ingles nos bisa fight ok ora un hende ta den defensive ke mende e ta bini defensivo a un otro kos tambe no esei ta punto numero tres e bini pa ataka of pa pringa bo por gan'é e uniko kos bo ta bes bo ke bai prueba bo mes kontra hende bo ke bai mustr'é ku awo ami ta mas violento ku bo mi ta mas bruto ku bo. Mi por papia mas mohos cu bo. Bo por engage cu un hende cu ta n'e lugai den su bida. Mientras tanto, ora bo ta discuti, e hendenan cu ta discuti ta posiciona nan mes pa trece paz y armonia. Kemey nan ta bini pa prueba nan mes, nan ta bini pa tene cuenta cu e otro. Na mi na mi scucha kico e ke. Pasobra ami sa kimi ke ke abo toch? Pero na mi scucha kico e ke. Anto mayoria bia ora bo scucha kico e ke, e loke cu algu e ta bisa ta bisa poneba bisa ata. Ai tin rason ke mi a miti cu drechi cogi. Mayoria bia. Ya. Ami ta un hende semper mi ta un hende mi ta mi ta un lider. Ya. Anto mi ta un hende semper mi ta gusta duna conseho. Anto Komo lider i konsehero hopi bia nos tin tendensia ku ta nos tin kòntròl, ta nos ta ok. Anto hopi bia ora ku nos ta den e mut trankile di diskutishon, argumentá, anto mi skucha pa di mi kasa mayoria hopi bia ta bisa mi ku mi ta bisa a ta bèrdad e tin rason. Anto mi ta bisa mi sor bo tin rason. Perfecto ora nos ta discuti. Si, ora nos ta discuti, ora nos ta pleita, ta un desaster. Muy neta tende otro. Un desaster koe ta bira. Ok? Bon. Bo um, rena, bo rena ta sera. No, ora no, tu kos, tur bo zenuanan ta sera. Tu bo, tu bo, cinco sentidonan, no, eta, eta, eta proba asina. Ora ku bo ta rabia, Anto bo ta bai drenta den pleitamentu tur bo sinku sentidonan ta klap sera. Nada no ta funshoná, bo no por mira, bo no por tende, bo no por hole, bo no por sinti, bo no por hasi nada. P'esei bo tin ku stòp'e, no diskutí, no pleita, no purba drenta diskutishon ku un hende ku ke pleita, hasta si ta bo kasá i no ta bai, bo no ta gana e batay. Oke. Punto number tres, un hende. Pleitadó semper tin prehuisio. Un hende ku ta diskutí semper ta drenta bashí di su mes. Ki mi ke mendi? Prehuisio ta nifiká promé ku nos drenta den kòbersashon ya kaba mi sa kiko mi ta biba di sa bo, kiko mi ta pensa di bo, anto tur ta kos negativo. Prehuisio. Òf lo ta bia ta kosnan ku abo ta kere ku bo tin razon. Sí. Ora bo ta bai drenta un diskutishon bo tin ku buta bo guardsnan abou. Esei ta bisa bo tin ku drenta bashí di bo mes. Un hende ku ta diskutí ta bisa oke mi ta lubidá mi mes un ratu pa mi skucha e. Mi tin mi opinion pero mi no ta trese mi opinion dilanti. Tin yon ora nos no ta trese nos opinion dilanti pero e manera ku nos ta drenta e kòmbersashon ta mustra ku nos tin prehuisio. Ya. Nunka no drenta niun diskutishon ku prehuisio. Ke men di, Ya kaba, bo, bo, bo, bo sa kaba ku e kos ta bay kaba. Bon sa. Awor, si, si bo, si bo hinka esei den bo mente, abo a ta kree. Pasobra bo ta bin ku un aktitut robes, anto bo ta trigger e persona, bo ta trigger bo partner, anto esei ta pone ku boso na drenta diskutishon innesesariamente. Dus den e parti aki, e otro manda mester ta humilde. Mester ta humilde. Oke? Esei ta bira nos punto number kuater. Un hende ku ta pleita, ta un espiritu pa pleita, no ke pèrdè kara. No, mi tin ku bis'é ken mi ta. Mi tin ku bis'é ken, mi tin ku lag'é sa ta ken mi ta. Miéntras un hende ku ta buska diskutishon pa argumentá ta humilde. Bo bisa tambe no pèrdè kara ta ku. pa bisa e kos, anto bo sa ku bo tin bai pidi pordon pa mi, anto bo ta keda sin bai duna pordon, pasobra bo no ke duna kara. Eksaktamente. Entonces bo ta preferá keda orguyoso di sin mi bisa, ey, bo sa ke ku bo tin rason, sòri pa lokual ku mi a kabe bisa bo ey, òf lokual ku mi a komprondé tabata robes ku nos a diskutí te pleita. Anto esei ku bia nos ta pèrdè e sentido di duna kara ora kos ta robes pa nos bisa. Bisa kiko? E kos ku nos a kab'é pap'é bo ei, e tabata hopi robes. E hende ei ta un hende ku ke diskutí. E ta humilde. Pero un hende. Cu no ke discuti, e ke pleita, paso e no ke perde cara, e no ke duna boca cu e ta ras, e tabata robes. E no por. Ok? Ta sumamente importante pa nos sa esey. Punto number sinku. Un hende cu ta pleita ta usa palabranan insolente. Esey ta kiba hende ba perde control. Si. Bo ta, bo ta usa palabra cu bo no mester usa. Ya? Bo ta cuminsa insulta, bo ta cuminsa. degradá bo partner, ofendé bo partner. Un hende ku ke diskutí semper ta papia palabranan pa enkurashá aserkamentu. Oia, e ta papia palabra pa trese e hende serka di dje. No lubidá, ora ku un hende ku ta bai pleita ta dis palabra, e ke e ke saka su emoshon, e ke e ke ekspresá su rabia. Dos hende ku ta diskutí ke purba trese solushon i pas. Anto, si bo ke logra solushon i pas, ta nifiká bo tin ku usa e strategianan korekto pa bo logra e kos korekto. Bo a usa un palabra di ora un hende ta rabiá e ke bin ekspresá su emoshon, e ke trese. Si ami por pone un pida riba esaki, mi ta haña ku. E ta hopi gezond pasobra ta berdad tur bo tin cu expresa ki ki desapunto bo ta n'e momento ey. Kico pasa ta bon pa bo por expresa na otro pero atrobe e mester den balans so bo por tira como ta bisa si bo tin un carbon bo ta bay benta fiume riba dje. Exactamente. Kico mi ke bisa kesey cu. Tin momentu den nos bida ku si un hende ta desapuntá, ta hopi bon tin ora di un pa otro, ta bisa ami òf abo, por para ketu i skucha laga e hende ùit su mes. Ya? Anto ora e ka bin ùit su mes, abo no a bai tira fiul, pero bo a skucha, anto despues e ora ei, ora e ta rustig ku bo por a skuch'é, abo ta bai papia kuné e ora ei pa purba konvens'é. di mustr'é ku e pa e lokual ku bo ta sinti ei ta hel normal, pero si ta tin ku kos ku ami mes por a usa òf papia por a ofendé bo, mi ta pidi bo sòri. Pero hopi bia nos ta hasi nèt kontrali. Ora e hende ta desapuntá, ora e ta rabiá, nos tur dos ke bai diskutí. Na e momentu ei kaminda bo tin ku laga esun eksplotá ùit su mes, anto despues bo ta bai i purba. Kila nos ta dos ke pleita, si ta diskutí bo ta aserká e otro, bo ta aproach e otro e manera korekto, ok, tabata ese un bon punto. Den tur diskutishon tin emoshon, tin sentimentu, pero e punto ta ami mester tene kuenta ku bo sentimentu, abo mester tene kuenta ku mi sentimentu. Si mi te bai tene kuenta ku ami su sentimentu e ta bira un otro kos. Nos mester ker un pa otro. Pero si e foco sta acorda pa un punto number un, a punto number uno, egocentrico, ta nifica ami no. Mi tin cu tene cuenta cu abo, mi ta bay ta open pa mi scucha abo. Ok, punto number seis, pleitamento ta separa nos fu e otro, e ta trece un gap, e ta haci e gap mas ancho, e ta hala nos fu e otro. Ora nos ta diskutí òf argumentá e ta trese nos serka di otro. E pregunta ku bo mester ku hasi, Paskiko mi ke bai papia ku mi partner riba un kos ku ta molestiá mi? Pa mi hal'é fo'i mi òf pa mi hal'é serka mi? That's it. Anteori bo tin ku puntra bo, si bo ke hal'é serka di bo, anteori bo tin ku bisa bo mes, kiko ta e kos ku mi tin ku hasi? Kua ta e palabranan ku mi tin ku usa? Kua emoshon mi tin ku bai kuné? ok e ta cambia bo bo manera di approach otro enton e cosa ki ta enriquece bosan manera di discuti cu otro e ta e pleitamento den tur casa y famia tin pleitamento pero tin mucho pleitamento innecesario hopi bia si nos usa e strategia nan aki e ta evita cu nos ta drenta mucho pleitamento na nos bay na punto numero shete lia lia so ora ta bay pleitamento ta trece Hopi bia ku nos ta kibra ku otro ta e hendenan ku kibra ku otro bai fe otro separá ta pasó nan ta pleita nan ta pleita unda ta pa motibu di un kos ku a pasa ya un kos ku a pasa ta pone ku nos ta entra den pleitu pasobra nos no por nos no por diskutí e kos etcetera pasobra os kico ta ku a pasa kico ta ku a pasa bo por diskutí riba dje basta tur dos banda. hasil e manera korekto anto nos por salve dje tur kos ta solushonabel ok pero ora bo ta diskutí bo ta edifiká otro bo no ta kibra bo ta edifiká bo ta agregá ok hende ku ta diskutí ora ku nan kaba di diskutí nan ta brasa otro nan ta sunchi otro nan ta bai dal un ice cream one thing leads to the other tin kos ku nan ta bisa doblera sirbi kantidad ku ta bisa ta dushi. pa si bon ok hende ku ta diskutí ta si bon anto despues tin fiesta punto numero ocho pleitamentu ta mata relashon diskutishon ta duna bida na relashon na matrimonio na famia lo ke sea ok lo kual nos ta enkurashá bo pa No pleita. Evita pleitamentu. Si bo ta sinti ku bo no por bai drenta den e kaminda di diskutishon pasobra bo ta sinti rabiá, mi tin ku bisé, mi tin ku bisé, no drenta den. Traha un afsprak, anto buska kosnan ku ta saká bo for di e mute. Si mi por duna un tip enan ta, un kos ku nos ta hasi hopi último tempunan aki, nos a bai sinta un kaminda. bai sinta no cafechi, un caminda cu bo ta den ambiente caminda tin mas hende rond di bo, pasobra e momento ey kere mi por Dios bo ta sinta pa bo ta scucha otro mas mijo, anto si bo ta wende cu bo ta rabelie, mayoria bia bo no ta bay saca bo emocion den publico facil, dus si mi por bisa si bo tin problema cu bo temperament anto mi ta haya ta mas mijo ey ora. bo sinta ku otro hende òf sinta un kaminda públiko, kaminda bosnan dos por sinta papia so riba un ta skucha mas mihó. Exactamente. Un tip ku mi ta duna promé ku esei, promé ku esei pasobra ku ora bo nos a haña nos ku un situashon, anto nos ta sinti kiko ku ta bira un pleita, nos ta bisa, ep, time out. Sí. Lokual bo por hasi? Engage bo mes ku hende òf ku kos ku ta saka bo for di e sentimentu ku a wòrdu traha pa bo skinpu. Ya aki rato ora nos topa bo no ta bin ku preconceived mind, prehuisio, no kòrda bon. Ora ku nos topa awor ora nos ta bini bashí. Eika lo mes ta asina ku nos tur dos a meditá riba lokual ku a pasa entonces nos ta bisa, epa nan wak, no, esaki ta un bon punto tambe. Puntra bo mes, apesar ku. E hende a si mi robes unda mi por ta robes cu mi approach. Pasobra hende ta faya. Tin ora nos pleitamento ta basa riba e faya. Nos pleitamento ta basa riba con ba bisa e hende e cos. Hopi bia nos ta onbeschoft ora nos ta approach otro. E lo pasa cu nos ta dos. Entonces e ta haci daño. Bo por bianti kos, ta e manera kon bo a bis'e kos. Oke, nos ta konfia ku e tópiko aki ta relevante pa bo meskos ke ta pa nos, anto ke lo agregá balor na boso matrimonio. I keda pendiente pasobra nos lo bai tin mas tópiko, anto bou di e vidio aki tin un relato kompleto ku bo por lesa riba e tópiko aki. pleitu versus diskutishon. Esaki ta Glenn agregando balor na matrimonio i famia. Dios bendishona bo tur kos bon.